Wel, blantos, mae'r Nadolig bron gyda ni. A oedd Sean Corn yn meddwl fyddech chi'n gwerthfawrogi cael stori bach arall i helpu chi mynd i gysgu yn y nos? Beth amdani, e? Ie, tro hyn, mae da fi addasiad Myrddin ap Dafydd o Un Noswyl Nadolig gan Clement C. Moore. Nawr de, chi'n barod? Chi'n siŵr? Dewch i ni ddechrau. Mae noswyl Nadolig, mae ist yn y tŷ. Ry'n ist â phob noswyl Nadolig a fi. Hosanau gobeithiol dan y simnai fawr, yn siŵr fod Siôn Corn ar ei ffordd i lawr. Mae'r plant wedi nythu yng nghanol eu gwlai, breuddwydion bach melys amdanyn nhw'n cau. Rwy'n setlo am noson mewn cap cynffon hir, mae Mam yn ei choban a thrwmgwsg drwy'r tir. Yna tu allan daeth dwndwr a bloedd, a neidiais o'r gwely i ganfod beth oedd. I'r ffenestr rhuthrais a brawl ond fy mhen i, gan rythu i'r nos y tu allan i'r llenni. Roedd llusern y lleuad yn glir ac yn llawn, a'i gwyn ar yr eira yn brydferth iawn. Ond o'r fath rhyfeddod, carllusg drwy'r plu mân, wyth carw'n carlamu a'u clychau yn gân, gyda gyrrwr bach bywiog, mor hen ac mor grwn, a meddwn ar ddynion, Siôn corn ydi hwn. Mor chwim a diymdrech y tynent fel un, chwibanu a chanu eu henwau wnai'r dyn. Tyrd carnau, tyrd corniog, tyrd mellten na meingwt, dos seren na siriol, dos taran, dos trwyn smwt, dros waliau, dros dyrau, dros Grybai pob to, ar garnau, ar garnau, ar garnau drwy'r fro. Fel dail yn y hydren chwyrlion y gwynt, y dawnsient dros rwystrau a gyrru yn gynt, gan godi'r sêr drwy ryw ledrith a swyn, y sled llawn teganau a'r hen ŵr mwyn. ac yna mi glywais ar lechi uwchben sŵn carnau yn dawnsio a chlonc y sled bren. Wrth droi draw o'r ffenest, Siôn Corn ddaeth yn sionc, yn syth lawr y simnai a chodi a sbonc. Ei ddillad yn goch, o'i gorun i'w sodle. a'r sach ar ei gefn, gefn yn llawn o deganau. Ysgydwodd ei gorff rhoi chwerthyniad mawr iach, a phlygu i agor genau ei sach. Roedd fflach yn ei lygaid a thân yn ei fwch, ei wyneb yn sgleinio a'i drwyn mawr yn goch. Mwstasien hir gyrliog i'w ceg fechan gron. Ei farf fel yr eira, a'i siarad yn llon. Gwenau'n garedig a'r bol mawr yn belen, yn crynu pan chwarddai fel jeli mewn powlen. Y gŵr llond ei groen gyda'i ysbryd mor gry, mi chwarddais yn llon a'i groesawu i'r tŷ. A winc yn ei lygaid, a'i ben crwn yn nodio, mi wyddwn mai dim ond llawenydd oedd ynddo. Ni ddwedodd 'run gair, dim ond bwrw i'w waith. a llenwi'r hosanau cyn mynd ar ei daith. Gyda bawd ar ei wefus a bys ar ei drwyn, diflannu drwy'r simnai a wnaeth y gŵr mwyn. Yna rhoi naid ar y sled uwch y tŷ, ac ymaith â'r ceirw mor ysgaf na fflu, ond clywais ei alwad rwy'n ei chlywed o hyd. Cymorth. Mwynhewch y Nadolig tangnefedd drwy'r byd. Y diwedd. Nawr de, Blantos. Nadolig llawen a noswaith dda. Ho, ho, ho!